ntumelele ke tsene mo teng motho wa modimo wena le ba lelapa la gago wena le motswalle wa gago wena le molekane wa gago wena le ditlogolo tsa gago moo le ka tswang le le teng ke re ke ya le dumedisa batho ba modimo ke le dumedisa lebitsong le letle la mmoloki le mopholosi e le jesu kreste motho wa modimo ya go dumedisang ke moruti solo go tswa kerekeng ya bantu reform church of south africa motho wa modimo nna le wena re santse ne re tlile go kopana re theola ditaba tsa legodimo e tlo nna le wena

o bile teng pele ga legodimo le lefatshe le ka e ba teng o bile teng pele ga dibopio tsotlhe modimo di ka tlholwa mo lefatsheng ke ka moo re reng o mong wa bophelo re re o ya halalela o ya halalela ga gona ya tshwanang le wena ka kgalaletso modimo Papa ya matla otlhe re santse ne re tlile go theola ditaba tsa legodimo re mema moya o halalelang montswalle e be gona o re tataisang ka gare go tshebeletso e re tla ba nang le yona mo mosong wa letsatsi le papa ya matla otlhe re llela thuso mo go wena re tshabela mo go wena le mo mosong wa letsatsi le modimo re re tutubolla tsebe ya moya go utlwa se lentswe la modimo le se buang le diphuthego papa ya maatla otlhe re tlatse ke gona re santsene re tlile go theola ditaba tsa legodimo ebe sefatlhego sa gago se re phatsimela ebe sefatlhego sa gago se re etelela pele ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutlheng amen motho wetsho nna le wena re sa ntse re dutse jalo re iphitlhetse re le ka gare go kgatelelo e kgolo selemong sa 2020 ba ileng ra tlhasela ke sera se segolo coronavirus empa ntho e ke batlang go itlisa mo go wena ke gore modimo e santsene e le modimo le gore ke wa maobane ke wa letsatsi la kasheno ke wa letsatsi le le tlang modimo wa rona ga o fetoge e nna e ntse e le ena modimo ande modimo wa rona ga se moaki mo nna le wena re ka mo ganetsang ga a etsa ka moo ena a ratang ntumelele ke re nna le wena ka moya o le mongwe le ka pelo e le nngwe kopane le di-christmas tse tse ngata mo mantswe a modimo a neng a theolwa a re ruta ka mong wa bophelo re kopane le di-christmas tse tse ngata tseo nna le wena re ileng ra di enjoya le go celebrata le ba magae a rona le di-family tsa rona le bana ba rona le balekane ba rona ntumelele ke re moso wa letsatsi la kasheno ntumelele ke re mo teng nna le wena re tlotla re celebrate christmas te e ka tsela e modimo a batlang gore re e celebrate ka teng re seke ra mo ganetsa ebile re seke ra mo tlhoboga a nna le wena re dumele lentswe la modimo le go le kuka ka tumelo re tlilo go bala lentswe la modimo le go theola ditaba tsa legodimo go tswa dibukeng dibuka ke tse pedi re bala testamenteng e ntšha mo testamenteng e ntšha re tsaya buka ya matheo matheo chapter 2

ore esaia yona re tlilo go paola chapter 9 mo teng re tseya temana e le nngwe fela re tlilo go tseya temana ya bo 6 jesaia ore esaia chapter 9 re tlilo go bala fela verse 6 ga o bone buka matthews chapter 2 verse 1 e balega ka mokgwa E rile Jesu a sena go tsalelwa kwa Betlehema wa Judea mo malatsing a kgosi Heroda, batlhalefi ba bangwe ba tswa kwa botlhabatsatsi ba fitlha mo Jerusalema ba re, kgosi ya Bajuda e e tsetsweng e fo kae? Gonne re bone naledi ya yona re le kwa botlhabatsatsi. mme re tsile go mo obamela ke rata mantswe a mme re tsile go mo obamela ke a boeletsa mme re tsile go mo obamela verse 10 e balega ka mokgwa ya re ba bona naledi ba itumela thata ka boitumelo jo bogolo ba feta ba tsena motlong ba bona ngwana a na le maria mmagwe jaanong ba wela fa fatshe ba mo obamela jaanong ba wela fa gatshe ba mo obamela ba be ba phutolola matlotlo a bona ba mo ntshetsa dineo e bong gauta le maswalo le mmera mme ya re ka ba laetswe ke modimo ka toro gore ba seke ba boela ba seke ba boela kwa go herota ba boela kwa lefatsheng la ga bona ka tsela e sele lentswe la rona lentswe la bobedi jesaja chapter 9 re tseya verse 6 fela ga o e bone e balega ka mokgwa gonne ngwana re mo tsaletswe morwa re mo neilwe mme puso e tla nna mo lehetleng la gagwe mme o tla bidiwa mogakolodi yo o gakgamatsang modimo o o thata rara yo o sa khutlhinye kgosi ya kagiso amen leo ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa a re lebogele palo ya lentswe la modimo modimo ya matla otlhe papa ka lebaka la morena jesu wa nazaretha re badile lentswe la gago papa ya matla otlhe a re rute ke wena modimo ya lokileng re santsene re tlile go celebrata re santsene re na le tshepo mo go wena re rute ka lentswe la gago tabeng tse lokileng tse tshwanelang papa ya matla otlhe re fe maatla jwale ka ga re santse ne re tlilo go tlhalosa lentswe le e be moya o halalelang o re etelelang pele ka jesu ya tshwannang ke kgalaletso le ka bosakhutlheng amen mabantu a matle bana ba modimo Setšhaba sa Modimo, bomme le bontate ebile ka dilemolemo, mo nna le lona mo kgolong ya rona le mo kgolong ya batsadi ba rona ba ileng ba rutwa ka matsalo a morena jesu ntumelele ke re mo mosong wa letsatsi le mo nna le wena mo matsatsing a kasheno ha re kopana e le letsatsi la christmas day re iphitlhela e le gore ba bangata ba amogelwa dimpho go tswa mo balekaneng ba bona ba bangwe ba amogela dimpho go tswa mo baneng ba bona ba bangwe ba rona ba fana le ka dintho mo baagisaneng ba bona empa nna le wena ka tsatsi la kasheno ke batla go go raya ke re ke lemogile dintho tse ngatangata ga ntse di-christmas tse di ntse di tsamaya re iphitlhela e le gore tsela le mokgwa o re neng re tlamegile ra be re celebrata christmas day ka tenge re simolotse go loser focus ntse hantle motho wa modimo ga ke re ke phoso go amogela dimpho ga ke re ke phoso go fana ka dimpho fela e nna phoso ga e le gore di-christmas tse tsotlhe tse ke ileng ka itemogela tsona batho ba tsena ba sena modimo ebile batho ba tswa ba sena modimo batho ga ba na taba le modimo ntumelele ke re christmas ke ke mpho e kgolo e modimo a e fa motho ya phelang mo lefatsheng ke ka moo ke reng ke nako e nkebe batho ba iphitlhela ba na le relationship e kgolo le modimo wa bona ke nako e nkebe batho ba iphitlhela e le gore ba rata le go amogela modimo wa bona empa di-christmas tse tse ke buang ka tsona batho ba ile ba tsena ka gare go tsona ba sena modimo ba tswa ba sena le modimo empa re ntse re re happy happy happy happy christmas day mo e leng gore re tletswe ena kreste go tlhakola sebe le ditšhila go tlhakola ditlolo tsa rona go tlhakola diphoso tsa rona empa ga re re sepe ka yena seo re se lebeletseng re lebeletse nna le wena re lebeletse maphelo a rona mopi ya re fileng ga re re sepe ka yena ntumelele ke re ga re theola lentswe la modimo mantswe a ke batlang gore e be motlhodithero mo go rona ke mantswe a a reng bao ba boneng jesu ba fetola ditsela tsa bona mantswe a ke batlang gore e be motlhodithero wa rona kgotsa e be theme ya rona ke mantswe a a reng bao ba boneng jesu ba fetola ditsela tsa bona tumelele motho wa modimo ke re lekwalo la matthew go rekhotiwa gore jesu le botsalo ba gagwe bo bile jwang empa ditemana tseo nna ke di tsereng ke rata mantswe a batlhalefi ba botlhabatsatsi mo e rileng ga ba utlwa gore kgotsa ga ba bona go ya ka disaene tsa dinaledi di ba bolelela gore kgosi e tsetswe ba latela naledi e ba batla go itse ka kgosi e kgolo eo go buiwang ka yona temana e nna le wena re e badileng lentswe le re ya re batlhalefi ba ba utlwa gore kgosi kwa jutia betlehema motse o o nyatsegang go tsetswe kgosi ba re baya ba fitlha mo nageng ego mantswe a re a badileng a re ba botsa gore re tlile go batla kgosi re tlile go batla kgosi e re utlwang gore ke kgosi e kgolo gore le rona re tle re kgone re mo obamele ke mantswe a ke ileng ke a boeletsa re kgone gore re mo obamele lentswe mo re sa balang le tlhalosa gore herota kgosi ya nako ego ya bona e utlwa botlhoko ka lebaka la gore o ne a itse e le yena kgosi e kgolo ya naga ego lentswe le bolela gore herota ka morago ga gore a bitse Bahlalefi ba gage ba profeta le didupetso tsotlhe gore di batlisise ka ngwana yo lentswe le re makwalo a baprofeta a ile a tlhalosa pele gore wena betlehema wa judia ga o motlana mo merafing gobane mo go wena go tla tswa kgosi ba mmolelela gore batho ba ile ba porofeta gore mo motseng o go tla tla motho ya tla tlakolang sebe le ditšhila lentswe le re herota ga utlwa hoho ba re masea a manyenyane a tsena mokotsing empa ga se mo nna le wena re yang teng lentswe ke le le reng herota o ba laela gore tsamayang le ile go batla kgosi ego ga le setse le mmone le tle le mpolelele le nna gore ke tle le nna ke ile go mo obamela mantswe a ke batlang go dula mo go ona ke mantswe a a reng re batla go mo obamela batlhalefe ba lentswe la modimo ba ba laetseng ke maatla a moya o galalelang gore ba tle ba obamele kgosi

moo naledi e emeng teng ba fetla ba fitlhela maria e le mmago jesu jaanong lentswe le tlhalosa le re ba wela mo fatshe ba mo obamela ba wela mo fatshe ba mo khubamela lentswe le rakgota gape le re ba ntsha tse ba neng ba di tshwere ba re matlotlo a bona a ba neng ba tshwere digauta le maswalo le mmera ba di ntsha ba tlisa mpho ya bona mo pele ga maria le jesu ka lebaka la gore kgosi ya kgalalelo e tsetswe mo ke batlang gore ke be le wena mo teng the objective ya bona ke gore kgosi e ile ya profeta ke baprofete ba bua ka bogolo ba kgosi jesu batlhalefi ga ba utlwago ba bona go le molemo gore ka lebaka la gore o koa magodimodimo o ke yena mopholosi o ke yena tau ya leloko la juta ba bona go tshwanelegile gore re ye re mo obamele re ye re ntshe dimpho tsa rona re ye re rorise le go tumisa modimo ka moo mantswe a baporofeta a ileng a bua ka teng lentswe le tlhalosa lere ka morago ga tseo tsotlhe ka lebaka la boitumelo ba bona leeto le ne le le letelele for bona lentswe la modimo la theoga gape modimo a iponatsa mo go bona ka toro mo bosigong ga ba robetse o ba raya a re tsela e le tlileng ka yona le seke la khuthela ko go kgosi horota gobane masea a ne a le kotsing masea a ne a bolawa ka lebaka la gore go batliwa tlhogo ya kgosi jesu seporofeto sa legodimo ka toro se ba raya sera ga le khutlhela morago khuthelang ka tsela e nngwe ke ka moo ke reng mantswe a rona kgotsa ke re mothedutharo wa rona bao ba boneng jesu ba fetola ditsela tsa bona bathalifi ga ba khutlela morago ba ira chantsha mzelwane ba chantsha tsela tsa bona ga ba sa ikgata motlhala ba boa e le batho ba fetogileng ga o bone jesu legodimo le bua le wena ga o bone jesu maatla a modimo a nna mo go wena meleko le ga e ne o sa e bone legodimo le theogela mo go wena ga o bone jesu maatla a modimo a nna mo go wena ba change tsela ka lebaka la gore ba bone jesu ka lebaka la gore ba bone mopholosi ka lebaka la gore ba bone emmanuele lentswe le legolo ke go change tsela change-a tsela re na le batho ba leng mo dikerekeng ba kereng ba celebratile di-christmas tse ngata empa ga ba itse jeso ba palelwa ke go change-a ditsela tsa bona ba palelwa ke go change-a metsamao ya bona metsamao ya bona ke metsamao ya dintho tse sa lokang metsamao ya bona e ba latola gore ke bakeresete metsamao ya bona ga ba dumele mo lentsweng la modimo metsamao ya bona ba odisa ba re ke kgosi ya rona empa ga ba dumele dithuto tsa gage metsamao ya bona ba gana go fetoga empa lentswe le re ba ba mmoneng ba mo obamela ga ba kgotlhela morago ba tšhentšha ditsela tsa bona nna le wena re tlhoka gore re ntse re le mo teng re celebrata le malapa a rona re fetoge ka tumelo re fetoge re amogele lentswe la modimo ga re re happy happy happy christmas re be re bula le happy ka gare go maikutlo a rona re be re bula le happy ka gare go tumelo tsa rona le thabo leo le theogele mo go rona re nne le moya wa boitshwarelo re nne le moya wa poelano re nne le moya o e leng gore modimo o a o batla mo ba ba boifang lebitso la gage re na le batho ba ke bolelang ka matsatsi le matsatsi ba tsena mo dikerekeng ba imetswe ba tswa ba imetswe go ya ka matlhoko ka go farologana botlhoko ba gago nka seke ka bolekanya le bagago le bame empa se se felang e nna ntse e le botlhoko empa se ke se ganang ke gore re tsene re ipitse bakeresete re be re palelwa ke go amogela lentswe la modimo le go dumela jesu kreste le gore le rona ga re kgotlhela magae re be dibopiwa tse ntšha gobane ba re ga o le mo go keresete o ba sebopiwa se setšha ba re tsa kgale di fetile ga di sa tlhole di le teng empa rona re tsena ka tsona ebile re tswa ka tsona ne ke batla gore christmas e e be e speciale for wena gore ga selemo se ile go simolola e be o amogetse morena jesu ba ba bantsi ba go makalle ba re o ke o jwang go reng a ile a fetoga lebaka e le gore o ile wa dumela morwa o ile wa dumela lentswe la modimo lentswe la modimo ba re matla lona kgone go fetola pelo ga rona re ka le dumela ga ba bangata ba re emanuele modimo o na le rona na a wa dumela gore le wena ga o ke wa mo amogela ka pelo ya gago mathateng maimeng modimo o tla nna le wena tso tsotlhe tse o tlang di go tshwenya modimo o tla nna le wena ya re ga o khuthela gae le ba baneng ba o tsogela maatla modimo a ipontsha ka toromo go wena gore o fetoge o fetole ditsela tsa gago mo ba ba neng ba batla go bolaya ba bone o fepile e le ka lebaka la maatla le mollo wa legodimo mo ba ba leng mo go keresete ba fumana maatla a matšha ba ba leng mo go keresete ba fumana tshireletso e kgolo ba ba leng mo go keresete le mathata a le teng ba kgona go emelana le ona gobane mo re tshelang teng re tshela mo lefatsheng la sebe re phela mo lefatsheng le le kgatlhanong le badumedi re phela mo lefatsheng le e le gore dikgwetlho e tlo nna tse ngata for rona o tlo iphitlhela e le gore lelapa le ya tekateka mo teng wena le molekane le ya lwana wena le bana ba gago le ya lwana wena le baagisane le ya lwana empa mathata a gago tlela modimo o tla etsa tsela modimo o tla o fa botlhale ba gore o solve di-probleme tse ga fela o mo dumela bona ba ile ba dumela ebile ba batla go bona ebile ba batla go mo obamela a na wena ga o tsena motlong ya modimo o nyaka go boniwa fela gore ka tsatsi le o tlhokofetseng ka lona maphuthego a ba a le teng gore ka tsatsi le o tlhokofetseng ka lona e be le mo dibukeng tsa kereke o le teng empa motho wa nnete wa tota yo e leng moya wa modimo o mo go wena ona o swele o sa phele re batla go phedisa motho oo gore le ge tse ngata di ka amogela nama ya gago le ge tse ngata di ka tshwenya nama ya gago le ge tse ngata di ka go tshwenya le mo kelelong empa spiritually e be o na le maatla a gore o amogetse morena jesu jwale ka mmoloke le mopholosi wa bophelo wa gago tšhentšha tsela ya gago tšhentšha le tsamao ya gago ba bangata ba re itse ebile ba re bua gampe ba re bomme bane ba seaparo ba bua lešano ba bangwe ba re bontate bale ba kereke ba etsa ntho tse sa lokang ebile ba lwantsha le malapa a bona na ga o batle o fetoga o be sekai se tshwanetseng se emelang le godimo e seng gore o kgotsofatsa kereke e seng gore o kgotsofatsa moruti ebe gore wena o ile wa amogela wa kuka lentswe la modimo ka tumelo wa re christmas tee mpho e modimo a re fang yona mpho e modimo a re tletseng go tlhakola ditlolo tsa rona go tlhakola diphoso tsa rona ka keresete jesu o mo amogele o mo tseye jwale ka mopholosi bophelong ba gago tšhentšha tsela mo o tsamayang teng mothedithara wa rona bao ba boneng jesu ba fetola ditsela tsa bona that is why gantsi ke rata o bua ke re re swa re fitlhile mo thusong re swa re ntse re le mo dikerekeng re swa re palela ke go amogela modimo batho ba ba amogelang modimo e le ba ba ba reletseng lentswe ba se mo dikerekeng ba lo utlwela kgakala rona ba ba leng mo dikerekeng re palela ke go le amogela re palela ke go le tlhompa le tshware re mo poifong le tshabo ya lentswe la modimo re le kuke re le amogele re le tseye ka tumelo modimo wa kgotso a ka re fa maatla ra kgona go ba dibopiwa tse di tswelang ka matsatsi le matsatsi lentswe la bobedi kwa ntle ga go senya sebaka le bua ka gore moprofeta wa modimo morago ga gore a bone iseraele ya kgale moo e leng gore tse ngata tse ba neng ba di etsa di ne di bontsha e le tsa lefifi tse ngata tse ba neng ba di etsa di ne le tsa mmuso o yang diheleng empa moporofete o re lefifi le ga lo nna la ruri le tlalelo tse re nang le tsona ga se tsa leruri gobane modimo wa tshepisa gore ke tla romela motho ya tla tlang go tla go lwela bophelo ba motho verse 6 mo re balang teng e re go nne ngwana re mo tsaletswe morwa re mo neile mme puso e tla nna mo lehetleng la gagwe mme puso e tla nna mo lehetleng la gagwe o tla bidiwa mogakolodi yo o gakgamatsang modimo yo thata rara yo sa khutleng kgosi ya kagiso mo diphraseng tse ga re bua ka ngwana o re mo tsaletsweng re bua ka jesu tlhogo ya kereke re bua ka imanuele mongwe wa bophelo moporofete a mo tlhalosa o re mo nakong eo ga e fitlha go busa ga modimo puso ya modimo ba abrahama ba ne ba tlwaetse go bua le modimo ba ya ba tana dithaba tsa bosinai ba bua le modimo empa lentswe le re go busa ga lefatshe go tla ba magetleng a gage tsoutso tsotlhe di re kgathatsang re tlamehile gore re ye mo go yena gobane mmuso kwa gage lentswe le rekhota le gore le thata ke ya gage ebile le tlhalosa gore e tla nna a good counselor e tla ba mogakolodi mo go rona mo go tso tsotlhe tseo di re tshwenyang jesu e tla e ba yena a re phatsimisetsa sefatlhego e tla e ba yena ya re bontshang le go ruruta ka lentswe la gae di swale lentswe la modimo le re ithute mo go nna ithuteng mo go nna that is why re re yo nna mogakolodi ya gakgamatsang ha le barutwa ba ya ko wena re rute jwale ka ga johanne le ena a rutile because of it's a teacher ka boyena o kgona go ruta mo batho ba gaelelwang teng o ba ruta thapelo mo batho ba batlang go fodisa teng o ba fa maatla le dikelello tsa hore ba etse jwa ba bantsi ba mo lekile gore ga re fumana maemo a ntse so wena o reng a re ya senang sebe a e be yena ke a good counselor o ruta sentle yana ga re ka mo amogela re ka ithuta go le gontshi mo go yena ba re e tla nna mogakoloti yo o kgakgamatsang ya e ba gape modimo yo o thata ya e ba modimo yo o sa khutlhinye e le rara wa bo sa khutlhinye nna le wena re ka ithuta go le gontsi christmas twing e ra fetola metsamao ya rona re ne re itshepile rona empa botlhale ba rona ga ba bereka a re re se gopole boikgantsho ba me re kgotlhaele ko modimo re ne re ipolelela

ba ba boneng keresete ba tlamehile gore ba fetoge ga ra tshamela go baya ditshepo tsa rona mo bathong re tlamehile gore re di beye mo modimong christmas te ya ngwaga o ba fetola tsela tsa bona ngwana o ba reng re mo tsaletswe ba re mangwele otlhe a tla obamela lebitso la jesu mangwele otlhe a tla mo khubamela ke ka moo ke reng lentswe la modimo modimo ga se ngwaki ebile modimo ga etse phoso o batla nna le wena ba re reng re bakeresete re fetoge mo ditseleng tsa rona tse kgopo re re rona ba re boneng jesu re fetola ditsela tsa rona re re rona ba re boneng jesu re batla gore re be dibopiwa tse dišwa lebitso le ga se lebitso fela ke lebitso le le maatla empa lebitso la jesu lebitso la jesu ba re ngwana o re mo tsaletswe lebitso la jesu lebitso la jesu le special mo maphelong a rona e ne di swae mo bakwading ba ba dumela lentswe la modimo ba bangwe ba mmitsa ka mabitsobitso lentswe le legolo la jesu ka seheberu ga o e bitsa o re yashua ke gore morena o na le rona the savior morena o na le morena o tlile go re boloka empa ba bangwe ba batlhalefi ga ba bitsa lebitsole ba re emmanuele ba bangwe ba rona ba e bitsa le go e fetola ba re mopholosi ba bangwe ebile ba etsa le dipina tau ya leloko la juda lion of juda ba bangwe ga ba e fetola ba re morena wa barena kgosi ya dikgosi ba bang ba e fetola ba re isehila ba bang ba mmetsa ba re ke ena a fanang ka protection it's a provider tse re di tlhokang wa re fa ba bang ba re it's a great counselor ba bang ba mmitsa ba re it's a wonderful one b kgatsa ba re moruti re mmitsa ka go farologana gobane lebitso la jesu le special maphelong a rona empa mo go yena ha re na le ena ke motswedi ke motswedi ke motswedi wa dinoka tse elang tse ba ba mmatlang ba ba nyorileng ba tla utlwa lentswe la gage fetola ditsela tsa gago se o se batlang ga o batla pholo ya bonagala ga o batla go khanselwa wa bontshwa ga o batla ga o batla ke tse re kutlwa ke mang modimo wa rona ga o re mo dumela ra ka tshwana le batlhalefi ra mo obamela modimo a ka etsetse christmas te e le ga re iphitlhela re le ka gare o dikhorona re le ka mo gare ga magae a rona re re wena modimo o santse o le modimo re ya o amogela re ya o obamela ka mpho yo o re fileng ena e leng keresete jesu amen modimo a o tlhonolofatse ke gona a re rapele re lebogele mantswe a modimo modimo ya matla otlhe ntate wa morena wa rona jesu kriste lentswe la gago le badilwe lentswe la gago le tlhalositse ke dumela mo matleng le thata ya lentswe la gago gore ga letswe le sa etse mosebetsi mo go bo botlhe ba ba le dumelang ba le kuka le go le amogela ka tumelo re na le magae modimo a kulang re tlhoka wena re fetole le rona re tšhentšhe ditsela tsa rona ka gare go magae a rona gore go bane le kagiso rona le bana ba rona rona le balekane ba rona rona le ba lesika la rona re tlhoka kagiso gare go magae a rona le ka gare go dikereke re ya kula re hloka pholo modimo e e tswang legodimong re kula ka gare go nama re kula le ka gare go moya re tlhoka gore wena o tsene o intervene ka gare maphelo a rona re go itse o le modimo modimo ya lokileng le mo o re sitang teng re re re okeletse tumelo re rute ke wena Papa ya matlaotlhe ke ya rapela ke rapella le bolwetsi bo bo leng teng ka gare go naga yo yotlhe ke re modimo ya lokileng le ga bolwetsi bo bo ka tepelletsa nama ya rona empa ga bana tokelo over moya wa gago ga bana tokelo over mewa e o ileng wa e butsweletsa mo go rona re re re a dumela ka dibitso dibitso le le maatla la mmolo ke jesu moya o ditšhila ro latlhela dithoteng tse tšheleng re bua bophelo re bua le tshireletso over maphelo a bana ba rona a bonkgono ba rona le a balekane ba rona le botlhe ba rapedi mmogo ba re rapela le bona re ya ba rapelela re re papa ya matla otlhe ba le bona o ba sireletse ka jesu ya tshwannang le kgalaletso le ka go sa khutlheng amen motho wa modimo ke rata ke tseya motsotso o mo boemong ba kereke le lekgotlha la kereke re re re itemogetse re lemoga gore bonkgono wa rona ga ba kgone go fitlha ka gare go dikereke empa re re mo le leng teng re ya lerata modimo wa kgotso a re baballe lona a re sireletse lona ka lebaka la gore re a le tlhoka re tlhoka le dikelello tsa lona le dikeletso tsa lona ke tseya motsotso ona ke re mo go mabantu a botlhe boemong ba lekgotla la kereke re re happy happy happy happy happy happy christmas and a happy new year modimo wa kgotso a le etse ka mogao re ya leboga amen re kopela gore le itshware gantle ga le tlabe le celebrata matsalo a morena o tlhokomele matshwao a otlhe a COVID-19 go ya ka moo puso e re lemosang ka teng sanitizer matsogo a gago gangwe le gape ga o tshwere dintho le gore o tlhape matsogo a gago ka nako e khutshwane le e telele ga o tswa le ga o na le batho tlhokomela gore o apere face mask ya gago netefatsa gape le gore o maintaina social distance pakeng sa gago ga o ile dishopong le ga o na le batho gore re kgone gore re fokotse tshwaetso ya mogare o nna le wena ga re ka ithata re ka boloka maphelo le batho ba re phelang mo go ona modimo wa kgotso a mpolokele lona a re amogele tlhogonolofatso ya morena mogau wa morena wa rona jesu kreste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o galalelang